Давай, родная, за любовь. Давай, родная. Тырышып эшләдем. Тыр, ике тапкыр тырышып ялый. Бәттәшкә.
Робертның Шамиль дусты. Колбаса миңа да кирәк. То ли сыр ашыйсың, то ли пластмасс чәйнисең, әйме? Сәлам, дуслар. Ассаламу алейкум, Нур.
Узып баручы атнаны йомгаклап фикер алышыйк әле. Алып, алышып карыйк әле.
Роберт, әле синең белән узган тапшыруда гына коронавирус турында сөйләшкән идек, әйме? Менә монда инде бер шундый хәбәр укыдым. Рөстәм Миниханов хезмәт коллективларында кабат маска режимын гамәлгә кертергә тәкъдим иткән һәм бу карар коронавирус белән авыру очракларының артуы белән бәйле икән. Һәм шулай ук ул коронавирус ревак ковид 19 га каршы ревакцинацияне вакытында үткәрергә онытмаска киңәш итә. Менә ну, шул. Мин нәрсә дип әйтим инде, мин э, шул курыктым инде, шул нидән әне, яңадан кертерләр, яңадан дип. шул ук битлекләрне гамәлгә кертеп, э, халыкның башын кимерерләр дип уйлаган идем һәм шуңа кайтачак та инде. Юк, бу әлегә э, тәкъдим формасында гына. Ә...
Ну, үзең беләсең бит инде, тәкъдим икәнен дә, әгәр дә инде президенттан, аны ул тәкъдимне кабул итәчәкләр.

Радик Юлиакшин. Ә, мхм. Хәммәгез дә аңлагансыздыр инде Радик Юлиакшин, Элвин Грей, ягъни Элвин Грей, татар һәм башкорт эстрадасын ташлап китә дигән. Ятим калдырам ул эстрадаларны. Алаймы, шулаймы? Юк, мин дәйм, алай түгел дәйм. Мин гомумән аның иҗатына ничек титтек битараф, миңа барыбер. Мин аның фанаты түгел идем. Дискотека форматындагы ясаган треклары нормаль иде. Как раз таки дискотека өчен, әмма дискотеклар өчен. Ә болай инде э, халык өчен э, моңы һәм куәте җитмәде, тавышының куәте. Бу минем фикерем бары тик кенә. Һәм ул э, шулай итеп калдырып татар һәм башкорт эстрадаларын рус эстрадасына күчмәкче бит, әйме? Моның турыда бөтенесе дә сөйли башлыйлар. Шаугыр китерделәр. Шулай бит инде менә. Качан булды? Өченче көнме, дүртенче көн булды бит. Әле күптән түгел генә. Бөтенесе дә Эллен Грей эстрададан китә, рус эстрадасы. Ә менә карале, тагын бер э, безнең бер җырчыбыз, аның, аның турыда алай сөйләмиләр. Илназ Гарипов. Менә мин сиңа шуның турында әйтмәкче Ул да китте бит безнең. Ул да китте. рус эстрадасы Ул рус эстрадасына, иҗат итә. Э, шунда кереп китте.
Ул беренчерәк Элвин Грейга. Менә опять татарлар беренчерәк башкортка караганда кереп китте әйе ул беренчерәк кереп юк аннан тыш тагын да беренчерәк илназ сафиуллин кереп китте рус эстрадасына ртвда үзенең клипларын итеп әйләндереп шулай рус эстрадасын яулый башлады инде белмим элвин грейның алай килеп чыгыр микән иҗаты Мин Илназ Гарипов өчен дә бармаклар тотып торам болай гына килеп чыксын өчен дип идендәйме? Ә монда белмим. Җегетләр.
Иҗат уңышлары сезгә. Где родился, там и пригодился диләр бит әле. Шулай бит инде. Ну, гүзәл. Ну, юк, юк, мин болай дип фикер теге йөртә алмыйм, әйме? Дөрес, где родился, там и пригодился ансы да бар, әмма дә ләкин әгәр дә алар э, үзләрен сынап, э, менә ниндидер э, яңалык эшләп карыйсары килә икән, ни өчен юк соң? Әлбәттә, тырышып карасыннар. Ә бәлки анда аларны бик зур уңыш көтә. Бу бу яңа өлкә сезнең өчен җиңел генә нитсен, бирелсен. Амин. Әйе, амин. Давай, родная, за любовь. Давай, родная, давай, родная, давай, родная, за любовь. Әллә син дә кереп китмәкче буласың? Мин чыктым инде анда. Ул барып кайткан инде. Ошатмадың ие? Там делать нечего, ребята. С таким акцентом, как у меня. Роберт барып кайткан инде рус эстрадасына. Оказывается, оказывается. Бер отпуск ялыннан башка гел эшләп тору бик зарарлы икән сәламәтлек өчен җәмәгать. Моны инде теге яңалык түгел, бу әйме ачыш та түгел инде. Сез оператор өчен бит.
Әйе, беләсезме, чынлыкта менә бик тырышып эшлисең икән, аның барыбер ниндидер бер ялы булырга тиеш. Пауза алып алырга кирәк, мин моны үзем өчен дә әйтәм әле. Әйе, тырышып эшләдең, Тыр, ике тапкыр тырышып ял ит. Роберт, мин юлга китәм тиздән, яме. Бу, ә, башына Юк, безнең Минем тагы да куатлерәк иттереп, шәп иттереп эшлисем килә, Роберт, дине. Матур тапшырулар ясыйсым килә, но миңа башта ял кирәк. Юк, мин сине аңладым.
Э, бу былайрак, э, схема былайрак яңгырый. Бер сәгать эшлисең, алты сәгать ял итәсең. Бер сәгать эшлисең, алты сәгать ял итәсең. Колбаса белән аракының бәясе арта. Яра бик әйбәт. Юк, бу халыкчан, беләсеңме ни? Юк, э, аракыныкын вообще, менә беләсеңме, ала алмаслык дәрәҗәгә кадәр Килешәм, арттырсыннар. килешәм. Ул мәйләрне алып атырга иде. Или гомумән э, бәясен арттырырга күпкә. Мин ничек ишеттем? Э, Мәсәлән, бер ун 12 ел элек э, безгә Австралиядән кунаклар килгән яме. Хәзер минем бу фикерне ишеткән дигәндә иратлар и мине эт итеп сүгәдер инде, просто ишетелеп тора. Сүгәйне бит. Ну мин сүкмим. Кулланма машина яры. Э, Австралиядән кунаклар килгән яме. Бездә аракы бәясе 150 сум ул вакытны яме. Аларда Ул вакытта бер шешә, аларда бер генә төп, ой, бер генә, бер генә төре бар аракының, 800 сум торадыр. Алар монда килдәне бәтәшкә. Валлахи, шаккаттылар менә. Мин шул Тигеп алып кайтып килделәрме? Белмим, тигеп алып киттеләр микән, юк микән, ләкин рәхәтләнделәр бер 200 дүрт көн. Син колбаса ашыйсыңмы? Мин менә шуны әйтмәкче, мин беләсеңме, хәзер бит теге кем дип әйтәләр аларны үзләре ясап саталар Менә. колбасаны әйме Менә үз шуны әйтмәкче өйләрендә ясап кечкенә генә мини теге Тутырмалар. э, әйе мини к- комбинат та түгел Әйе, инде ул әйе, әйе әйе. тутырмалар ясап үзләре саталар Тазылык менә тутырмалар. аларныкын мин рәхәтләнеп ашыйм ә менә кибеттәгеләрнекен алырга әзрәк нишләптер җирәнәм шунда чирканам Э, хәләл булса алам мин хәләл булса Әйе, ашыйм инде кибетнекен, мин әйе кибетнекене, әйе. ләкин ул хәтлек теге ах итеп гел шуны гына алып Минем дустым бар, э, Шамил дустым. Вот Шамил ит пешереп ашый. Шамил дустым бар, әйме.
Әтисе ясый, ай, шундый казылык яши. Әйләп, ай. Чынлапмы?
Валлахи.
Менә мин аңа да кирәк алачы алам. Аның хәтта аның менә колбасалар турында тик сыйфат турында сөйләшә. Робертның Шамил дусты.
Колбаса миңа да кирәк. Юк, алай түгел, алай түгел. Беләсеңме ничек?
Не, аның колбаса тәменнән менә каз тәме килә. Беләсең, каклаган каз бар бит. Шундый тәмле. Шундый ис китмәле тәмле прям. Наилә бай, Сигез, тугыз, дальше ничә номерлары? Менә шул азык телек темасын дәвам итеп, хәзер мин тагы бер күңелле яңалык булсын иде инде дип җиткерәсем килә. Әйе. 27 елга Кукмарада әле сыр җитештерүче завод та ачарга тиешләр дигән хәбәр бар. Беләсезме сез, ничек шәп бу? Сыр заводы. Әйе, ләкин ул инде беләсезме, менә хәзер бит күп кенә генә сырларны аласың да аңламыйсың, то ли сыр ашыйсың, то ли пластмасс чәйнисең, әйме? Чынлап. Аның хоть сыр тәме булсын, ие. Чын, менә зинхар өчен шундый нормальный сыр җитештерә торган завод ачыгыз әле. Менә Кукмаралар шуның белән шөгыльләнә дә инде хәзер. Соң Кукмара дигәч, минем теге күз алдыма килә аларның Кукмара дигән табалары да име, һәм киез итекләре. Бетте. Менә сырыгызны да әйбәтләп җитештерсәгез, мин шул Юк. хәтле сезгә рәхмәт әйтеп, сезнекен генә сатып алыр идем. Юкры шул Ә болай, Казаннарны. әгәр дә ул сыйфатсыз, әйме, сыйфатсыз продуктлардан эшләнә торган ниндидер бер чираттагы бер пустой продукт була икән, ачып җафаланмагыз да. Мгм. Ярый.
Ачу чыгарып.
Ярый, сыр яратасың син? Мин бик яратам. Ә колбаса белән сырны икесен бергә ашаса, а, ват әтә. Менә син Шамилдән алып килгән э, колбаса өстенә сыр куеп ашап карармын әле. Пирмашскида башлады сезнең дә. Ике теманы бергә кушыйм әле сразу же, әйме? Беренчедән, э, Ялкын журналы оештырган Карбыз пати. Әйе, әйе, әйе. Бу шәп чара булды. Мин аны грандиоз чара дип берничә дә әйтә алмыйм. Ул бит инде ул кичкеде, кичтеки генә компакт, компакт, ләкин менә ут тамаша булды, ут чара булды, әйе, шәп чара булды. Һәм э, аны карый аласыз э, безнең нидән. Дөресен генә әйткәндә, андый ара-тирә менә шундый компакт кына булса да милли Милли дип әйтик инде. Милли, Мин әймен, милли. милли чаралар үткәрелү ул шул ха- шәп. Юк, монда не, төп сүзе миллидер инде ул. Әйе. Милли- Ялкын һәм милли. Бергә менә. Әйе, э, һәм э, тагын бер бәйрәм, бәйрәм э, физкультура э, остазлар, өс- физкультура остазы, физкультурачы буламы ул инде? Әйе, Э, Физкультурачы, әйе. әйме? Физкультура. Ә, ә физкультура остасы алай дип әйтмиләрме? Әйтә алалар бит инде. Юк. Без әйтәбез. Ну, физкультурник ярар. Физкультурник, физкультурачы көне.
13 август э, аны бәйрәм итәләр, оказывается. Баксаң, әйме, оказывается.
Ярар.
1939 елдан бирле аны бәйрәм итәләр, гуләйт итәләр ул көнне. Юк, монда бит инде теге физкультура э, укыткан кешеләр генә керми, монда бит инде гомумән бөтен спортчылар керә. Әйе, монда физкультура институтын тәмамлаган һәрберсе керә ала. Әйе, безнең хәзер тренер булып эшләгән бөтен күпме яшьтә. Менә тренер көне бар аерым, анысы тоже бар. Бусы барыбер шул шул аларга кагылышлы инде. Котлыйбыз сезне.
Менә
шулай сөйләшә, фикер алыша-алыша без тапшыруыбызны... Узган атнаны йомгакладык.
Узган атнаны һәм тапшыруыбызны да әкрен генә, әкрен генә